Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe, VaConstantino Chiwenga, vonzi vobuda munyika mazuva mashoma shoma before parliament ya approver Constitutional Amendment Bill number 3 nechinangwa chekuda kumisa approval iyi yeparliament. Tokuchingamidzai pano paShuviro TV uye tinokutendai nerutsigiro rwenyu rwatiri kuona mazuva ese. Kana musati, tinokukurudzirai kuti mubaye bhatani rakanzi subscribe, mubatani bhatani, mobaya bhatani rekusheya, kuhulaika pamwe nekukomenta mucomment section zvamunofunga pamusoro pemavhidhiyo edu atinokuunzirai. Tinokutendai nekuramba muchisapota. uye rambai muchitisapota pano pa Shuviro TV. Topinda munhau dzedu zvizere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe, Retired General Constantino Chiwenga, vonzi vobuda munyika vachiedza kutsvaga rubatsiro kune mamwe masahwira avo ekune dzimwe nyika ayo ari kufanira kuvabatsira kuti vamise kuapuruvhwa kweConstitutional Amendment Bill Number three, mashoko aya angori maspeculations badzi ari kubva kuvanhu mushure mekunge VaChiwenga vakashaika paPolitburo meeting yakaitika muHarare mazuva mashoma apfuura, ivo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Asi VaChiwenga havasivo bedzi vakashaika pamusangano uyu. Kunyangwe mumwe wavo, co-vice president, VaKembo Mohadi, vakanga vasipo zvakare. Vachipindura vatori venhau, VaGeorge Charamba, pavakabvunzwa mubvunzo wokuti sei vaviri ava vanga vasina kupinda musangano wePolitburo, vakapindura vakati vaviri ava vanga vasina kupinda musangano wePolitburo nekuda kwekuti vane basa ravanga vapiwa nenyika kuti vaite asi mubvunzo wakabva wavapo wakanga uri wekuti basa racho rainge rapiwa vaviri ava kuti vaite rangaririrei iro raivatadzisa kupinda musangano wakakosha sewepolitburo wakaitwa iwoyo uyewo mukutaura kwevamwe vanhu Pane zvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinogara kuIndia zvakatanga kutaura mashoko anoratidza kunge vaChiwenga panguva iyoyo vakanga vari kuIndia. Vamwewo vari kuSingapore vakabva vabuditsawo mashoko ekuti vaChiwenga vakanga vari kuSingapore. Vamwewo vaitaura zvakare vakabva vabuditsawo mashoko ekuti vachishandisa mari yavo kwete yenyika vaChiwenga vainge vaenda kuUganda kunotaura nemukuru mukuru wenyika yeUganda VaYoweri Museveni kuti vavabatsire kumisa Constitutional Amendment Bill number 3 izvi zvaburitsa kuti mubato reZanu PF mune makakatanwa kana kuti macracks akanyanya zvekutoti vakuru havasi kuwanika panofanhonge pachiitwa maimportant decision making enyika kunyanyanyanya issue iyoyi ye Constitutional Amendment Bill number 3 iyo inogona kuchinja matongerwo enyika yeZimbabwe zvachose according to ma demands e Constitutional Amendment Bill number 3 ma powers ekuvhotera President ari kungoiswa badzi mumaoko ema MP vanhu havasi kufanira kuzoita ma direct vote uyewo Makore akapuwa President neConstitution akanzi five anenge akuwedzerwa kuita seven zvoreva kuti vanhu vanenge vakuvhotera President kuburikidza nemaMP avo saka vanhu vanovhotera maMP kunharaunda dzavo maMP azopinda muParliament ndiwo ozovhotera President. President uyo anenge avhoterwa muParliament Ndiye zvakare anozotonga kwemakore anokwana kuita 7. Izvi zviri kunzi hazvisi kudiwa naVaChiwenga nekudaro havasi kuda kuwanika vari pazviri uye havasi kubuda pachena vachitaura kuti vari kuzvitsigira. Saka mukushaikwa kwavari kuita papublic mazuva mashoma apfuura, zviri kufungidzirwa kunzi vakabuda munyika kuti varatidze kuti havasi kutsigirana nezviitiko izvi uyewo kuti vatsvage rubatsiro kubva kune vamwe masahwira avo kuti vamise kuitika kwe approval ye Amendment Bill Number 3 re Constitution iro riri kutarisirwa kuti richapinda muParliament mazuva mashoma anotevera. Vanoziva nezvematongerwo enyika vanoti Politburo meeting yakaitwa ikadaidzwa iri urgent Chinangwa chayo changa chiri chekuti va finaliser se party nezve Constitutional Amendment Bill Number 3 vasati vaendesa ku Parliament uko kwatichazonoitwa final approval. Saka kushaikwa kuri kuita va Chiwenga pa scene kuri kuita kuti vanhu vave nemibvunzo yakawanda. Uye zvimwe zviri kutaurwa zvekuti vari ku India, ku Singapore kana ku Uganda zvinogona kunge zvitori zvitori zvekunyepa Asi kungoshaikwa kwavo uye nekusawanikwa kwemaAnswer ari pachena kuri kuita kuti vanhu vaone kuti zvoni muParty munogona kunge musina kubatana kwakanyatsonaka. Ndiyo nhau yatakuvigirai nhasi pano paShuviro TV. Musakanganwe kukomenta muComment Section mafungiro enyu kuti VaChiwenga kusawanikwa kwavari kuita vanogona kunge vari kupi.